Comrade ED, tinotenda zvikuru pamusoroi baba, pamusoroi mama, pamusoroi vese vauya nhasi uno, pamusoroi vemizhiya mose muri pano. Ndine mufaro mukuru kusangana nemi. Tinofara zvikuru nechirongwa chaiswa pano pamberi pedu nhasi uno. Chirongwa ichi chaisirwa vana veZimbabwe nokuti munyika hamuna unit munodika maunit munyika hamuna peace munodika mapeace munyika hamuna shared vision munodikanwa shared vision chinokonzera kuti zvinhu zvishaikwe izvi havasi vanhu kubva kumozambique havasi vanhu kubva kuzambia kana malawi south africa kana britain vanhu vanobva muzimbabwe kwachienda mbuya kwachivi kubikita kubindura kuchinoi Harare Bulawayo neGweru ndivo vanhu vanokonzera kuti zvinhu zvitatu izvi zvishaikwe asi tikadzoka kumashure tinoda kuti zvinhu zvitatu izvi zvinhu zvakakosha paupenyu hwevanhu kuti vanhu vararame vanofanira kunge vane unity vararame vanofanira kunge vane peace vararame vanofanira kunge vane shared vision pakaera paitwa a shared vision zvirongwa zvenyu zvese zveupenyu hwenyu zvese kubva even iri family baba namai ngere society ingava church ingava organization ingava political party chingava chii zvacho tikangonge tamira pazvinhu zvitatu izvi Chinoti unity, peace and shared vision. Victory is certain. Success is certain. Prosperity is certain. You are guaranteed of a very powerful economic country, economic family, kana iri family, kana iri organization, kana iri company. saka mavalues matatu awo andataurawo anofanira kunge achirana in every society and every community every organization and every grouping of people vanoita exist not only in zimbabwe alone but worldwide ndichada kubata specifically zvinhu zviri kutikanganisa pari zvino sevana vezimbabwe zvinokonzerwa nokushaya zvinhu zvitatu izvi macommunities kana kuti vanhu vezimbabwe takadivaidwa into two families family yokutanga munogona kuitiyo the ruling party family family yepiri inonzi the opposition family iko zvino

So nyika inodikama kuti ive ine these two people vachishanda in harmony, vachishanda to establish peace, vachishanda to establish unity, vachishanda to establish shared vision. Asi pari zvino vana veZimbabwe nowirana tose kuti hazvipo. Umwe naumwe paanogara anozviziva, umwe naumwe paari anozvibvunza kuti ha chichi kumbetya muno muzimbabwe tikuenda kupi what is our future that is the question iyo iri mumoyo munhu oga oga muno muzimbabwe weda ungaenda kumusha ungaenda kumbare ungaenda kumabhuku ungaenda kusakubva ungaenda kumakokova That question is being asked kuti tiri kumboenda kupi as mazimbabwe chinhu chihombe which i want to share with you kana tikashaya unity tikashaya peace tikashaya clear vision hapana kwatinoenda so it is my sincere appeal to the family of the opposition fraternity right now

Vana veZimbabwe ndevanotambura. Havasi vatungamiri vanotambura. Vanotambura vane vechii? mabasa atiri kushayiwa anobva ipapo nhamo yatiri kuona iyi iri kubva ipapo dhora riri kushaya simba iri kunobva ipapo exchange rate yanetsa mumasiti inobva ipapo zvipatara zviri kushaya mushonga izvinobva ipapo Migwagwa isiri kugadzirwa inobva ipapa pakusava vanhu musiri organized, pakusava vanhu musiri united, kusava vanhu musina peace, kusava vanhu musina shared vision. So it is I'm calling upon the leadership of the opposition movement to immediately stop pointing fingers at each other. saka kana wanga uri komichi pane zvawakaita uchingo kuti kugona tiratidze zviri kufamba kuti chii chiri kufamba tiratidze chiri kufamba kana wanga uri peter une zvawakauya nazvo sezistrategy zvikaita zvazvakaita tiudze kuti chii chiri kufamba kana wanga uri john zvawakaita ukafotoka uchigona

Kuenda pafinga zvechikadzi nokuti ukakuenda inini zvimwe zvimwe zvako fo zvakakuenda iwe and haungadadi pari zvino nethe state of opposition in zimbabwe should ashamed wherever you are so we call upon the movement of the opposition fraternity to find each other go under tree

Who is talking about hospitals, Mishonga, zilch. Who is talking about the exchange rate in the street, zilch. So should I share? We need people that would represent the people. Constitutionally, kama issues anonetsa mabasa ezvipatara nemishonga nemavhenga zvese unogadziriswa nevanhu saka itai vanhu vanonzwisisa kana iye hurumende i do believe vanodawo inoorganizing vokutaura navo vokuopozana navo vokubuilda zvinhu zvakanaka zoti zuro the budget was passed mune mune only two members of the opposition party two vamwe vese vanga vari vanga vari kuruling party Zvinogoreve izvo. So let us come together. Tite, tite find each other. Let us now go to the national level. Takakuno political party. Takadzisa. Let us assume kuti political party dzapo dzabatana. Handizve dzava one thing. Let us go to the national. At the national level, zvinasi kufamba pasi nhema mukaona nyika yakubhadhara vashandi vayo mari inopfuura 1 million dollars zvadhakwa salary pamwedzi ukaona nyika yakuti everyone anoshanda ava millionaire zvashata zvadhakwa nokuti kana zvadaro tose tisingashandi hatizi kunotenga zvinhu mashopu nokuti cost of living inobva yakwira ichiteera mamiliyoni iwapo ko ini ndiri pamusika ndichita vheni where do i get one million ko ini ndisiri employed where do i get the dollar to buy food Ini ndisiri Lloyd, where do I get school fees for my child to go to school? Ini ndisiri employed, where do I get money yekubhadhara doctor? Ini ndisiri employed, where do I get money even kuya kuno kutown? Nokuti zvinhu zvese zvinenge takudimanda rate ye 1 million.

vari kutongwa hamungarambi izvi nekuti muri kuzvinzwa zvikubaya izvi hezvo kubva pamabvamu pamuchiya kumba pamuchadzokera kumba kutodya tima nekunozoti hapana chamuri kudya iko zvino muri kukwanisa here kudya three zvinhikiriikrimiuzedee muri kukwanisa kuchengeta vana muri kukwanisa kutenga hembe christmas iri kuuya next week makaigadzirira munoigadzirira nei nokuti ikonomi yadhakwa Tinofanira kuita bvuma izvo. And economy yadhapiswa nevana veZimbabwe. Hakuna muMozambique akazvakisa economy yedu. Hakuna muZambia akazvakisa economy yedu. Takaidhakisa tisu vana vanyamunhu vachadotoka. Nokusaziva kuti tiri vanhu vamwe chete tine ukama Izvezvi tikakubvunzana mazita panapa nemitupo nomera ngara nomera moyo nomera bwai nomera shumba nomera dzakati dzakati muchaona kuti a ah, makaororerana muri muzukuru nomuzukuru muri mbuya nanhingi ko chakonzera kuti mugare pasi zvakare musolve problem yenyu yekuti ikonomi yenyika inoi inake chii hamusi kuda Amudi. Pane zvatakajaidza zvatakatiita makurasa zvinobva muutongi hwatakatora tikahuita utongi hwekutonga nyika dzedu kune esystem yakonzeresa nhamo munyika muno yatinoshandisa pakuelekta hurumende dzinotonga ine iye inonzi wina tax over atitikunezira kuti ndikahwina election nini ne50 percent plus 1 percent iwewe ukavhoterwa navanhu 49.9 percent hauna basa ndine basa ndini ndawina nechi ne 50 plus 1 50 percent eh, yamavhoti ese plus munhu kumwe chete ndotokurasha iwe wawana 49.9 percent pachivanhu pedu Inonzi shaisana. Ah, ukati shaisa haiwa. Ndikaringa kuti ndiri kuti shaisa. Ndakatarisa. Aunotiona. Andizve. Ishaisa. Saka iyoyo electoral system yatakaadopta muno munyika ndo yasika foundation yezvatiri kutaura nhasi uno ingava unity iri kuferera ipapo ingava peace iri kuferera ipapo ingava shared vision iri kusherera ipapo tingashiya sei vision kana iwe wandishaisa tingashiya sei tingaita sei unity iwe wandishaisa tingava nepeace sei iwe wandishaisa paupenyu hwedu zviziva kuti tikabata tsuro tose nebwa dzedu tichirima tose katabata tsuro iyoyo ngati gova nemusoro nemakumbo nechi handizve kulimwazi kusongana futi ka otherwise kuti kasashaya tsuro iyoyo unokwana hationani so ndo utongi the governance system of zimbabwe and african society at large has suffered immensely on the electoral system yatakaadopta yatinofanira kudhila nayo as we move so the governance system iyoyo ndo yatuka tinoda kuti tione kuti tingaita sei kuti tigadzise zvinhu sevana vezimbabwe tigadzise zvinhu sevana vezimbabwe shaisano iya tiri kuita munyika yezimbabwe ndoyakonzera kuti tisava namabasa tisava nezvipatara tisava nemagetsi chavo chavo kusava nemvura kumalocation kuve netsvina kumalocation kusava nemari yakasimba mvura yodiriparara nokuti tiri kushayisana patiri kutora ndozokera panyaya yekushayisana muzimbabwe mune vanhu vanoogozana vakaita tokugona pakataka tongoti ava ndovanotonga ava ndovanogoza handizvo namba dzakafanana kazi handizvo dzakafanana ava vakasakura munda vanouya vachisima ava vakasakura avo vana vachii ndoshayisana yacho ikiitika asi vanhu ava vakabat vakava ne unity yatataura iyo vakava ne peace vakava ne shade izvi vakasakura vose andizve ndima yakaisogwa navanhu ava inenge yavadiki nendima yakaisogwa navanhu ava navo vakabatana Anozve. Kuna kuti ko mushandire wedu watete kita tekita ku cover ndima yakakura yekuti nyika yedu ibudirire nekuti tete takushanda pamwe chete tiri unite. Asi isusu makore akapfuura nakapfuura zve tanga tisingazvioni izvozvo. Tanga tisingoti isusu avi vava vashoma shoma ivava ngavangorima vakadaro ava vanenge vakagara kana kuti vachisima vachisima nini gondo rasakura. Makorosa. Detachment. Makuzviona here? Iyi nhamo yeAfrica yose kwete nhamo yedu muZimbabwe toka. So ndonyati toda kuti tigadzirise iyi yekuti vanhu ngavaconsider nyaya unity. Vaconsider nyaya yepeace. Makonzi neyashe yekufi. Regai ndikutonderei pana pangu patikamboita nyaya iyo gore ra 2008 vashandira vakatungamira bato reudc vamugabe vakatungamira bato rechi vakaita mubatanidzwa wehurumende handizve makaona chii makaona chii inhema here menhau yatinga taona yatakatayaona 2007 iya na 2008 pakatoda mwedzi mingani kuti zvichinje after vanhu vabatana less than one week

yepeace ndobva pano nechb ndobva pano kubatsika muunity nepeace neshare division salary yacivil servant ichakura amozi salary yomusoja ichakura through unity peace and shared vision zvinhu zvomavhenda zvatiri kutengesa zvinoita mari through unity peace and shared vision zvipatara zvinenge zvine mishonga mabasa anenge achawanika vana vechikoro muchaona school fees nhamo tinai inopera vachawana mari vachagona kutenga dzimba nekuvaka dzimba nekuti mari inenge yavo through unity peace and share vision contract to that tichakuramba tichingotamba nanaso nyika ino inoda mareso reform hakuna reform inobuda kana musina kubatana amoziva pasina peace pasina shared vision nyika ino inoda kuita maelections asingapoka sana maelection asingapikisani anobva muunit peace neshared vision nyika ino inoda kuti vana vezimbabwe gadzikana ufunonyika kubatikana even vari kutaura nda kuti kune masanctions masanctions anobva through unit representation So we need to unite the people of Zimbabwe for the purpose of nyika yedu nyika ine kugadzo kana nyika ino iri ne economy yakasimba nyika ino is the power, most powerful the ndo nyika ino utume wakawanda kurenga dzakawanda muno mako tiri kutadza sei kushandisa diamond kushandisa lithium yedu Chaza goridhe redu, kopa yedu, tine 64 types of minerals muno muZimbabwe, asi tiri kutadza kuzvishandisa kuti hatina kubatana, hatina peace, hatina zvinhu. So we strongly believe kuti unity yakakosha, unity ngati blessed, unity ne peace ne shared vision ndonzira inoita kuti nyika yedu ine yeZimbabwe igare zvakanaka. Kutenda kuterera kwenyu.
You don't stop a politician kana atanga. Ndashaya kudovamisa sindova mkoma komishi. Ladies and gentlemen,